Wideomyza başlamadan öňürti Ärtogul Gazy türkmenmi ýa-da türk? Elbetde, Ärtogul Gazy türkmenleriň beýik şahsyýetdir. Iş Arturly serialyny gören bolsaňyz, araňyzda gören bar bolsa, serialyň başynda Ärtogul Gazy türkmen diýip geçýär. Ady türkmen diýilýär, türkmen halylary bar. Has giňişleýin aýtsak, häzirki Türkiýe türkleriniň asly türkmenlerdir. Olaryň asly ata-babalar türkmenlerden gaýtýar. Ýöne Ýewropa ýurtlary, ýagny Günbatar ýurtlary bulary türk diýip atlandyrdylar, adyna türk goýdular. Ärtogul Gazy Türkmen bir müň bir ýüz togsan dokuzynjy ýylda Horasanyň Merw şäherinde, ýagny häzirki Mary welaýatynda dünýä indi. Onuň kakasy Süleýman şa, ejesi bolsa Haýme hatyn bolupdyr. Onuň Gündogdy atly agasy bolupdyr. Ärtogrulyň aýaly Seljuk neberesinden bolan Halyma hatyndyr. Ärtogul gazynyň üç sany ogly bolupdyr. Sawçy beg, Osman beg, Gündiz beg. Ärtogul gazy on üçünji asyryň ortalarynda oguzlaryň gaýa taýpasynyň baştutany bolup, Osman türkmenleriň begligini döreden Osman begiň kakasydyr. Taryhy çeşmelerde Ärtogul Gazy hakynda aýdylýan bir-birinden tapawutlanýar. Anadolu Seljukly türkmen döwletiniň Wizantiýa imperiýasynyň çäklerindäki emirlerindäki türki ilatyň sany bir müň iki ýüz kyrk üçünji ýylda mongollar bilen bolan Kösedag söweşinden soňra artyp başlaýar. Bu göçler netijesinde Wizantiýa imperiýasynyň çäklerinde ikinji halka uç beýlikleri gurlup başlady. On üçünji asyryň ikinji ýarymynda bu beýlikleriň iň kuwatlysy, iň güýçlüsi Kütahýa sebitinde höküm süren Germian ogullary beýligi bir müň üç ýüzünji ýyllara çenli Günbatar Anadola ýörişleri geçirip, üçünji halka uç beýlikleriniň gurulmagyny üpjün etdi. Soltan oýugy, häzirki Eskişeheri, sebitinde söwütde ýerleşen Türkmen boýunyň başynda Ärtogul gazy bardy. Ärtogul gazynyň bu ýere haçan we nähili wagt gelenligi barada anyk maglumatlar ýok. Hem-de dürli ylmy çaklamalar bar. Taryhy çeşmeleriň aýtmagyna görä, Ärtogul gazynyň ýa-da atalarynyň ýolbaşçylygyndaky üç ýüz kyrk atly türkmen seljuklar bilen birlikde Türküstany terk edip, Anadola gelipdir. we Engru häzirki Ankara sebitindäki Garaja dagyň eteklerinde ýerleşipdirler. Bir müň iki ýüz ýigrimi iki, bir müň iki ýüz otuzynjy ýyllarda İznik imperatory Ýannis Watastes bilen Anadoly Seljuk soltany Alaeddin Keýkuat bir daglaryň arasynda Soltan Oýugy we Enguryny sebitinde bolup geçen göreşlerden habarly bolan Ärtogul Gazy Seljuk goşunyna gulluk etmek üçin söweşlere gatnaşýar. we Garajahisary gabawa almak üçin möhüm goşandyny goşýar. Muny hoşallyk bilen garşylan Soltan Alaeddin Keýkubat Ärtugul Gazyny göçeýçileriň başy edip belleýär. Bir müň iki ýüz otuzynjy ýylda Ýassyçemende Jelaleddin Meňburuna garşy we mongollara garşy Kösedag söweşleri sebäpli Seljuk soltany we Ýannis Watastes üç bilen özara ýaraşyk baglanyşyldy. Az wagtyň içinde Alaeddin Keýkubat Ärtugul Gaza söwüti gyşlak, Doman Iýçi bolsa ýazlag ýeri edip berdi. Ärtugul Gazy göç akynlaryna bu ýerden dowam edýärkä, soltan Alaeddin Keýkubadyň aýrylmagy bilen Garajahisar ýene elden gidýär. Seljuk soltan Alaeddiniň ölümine çenli alty ýyllap serhet ýakalarynda uly üstünlikler gazanypdyr. Soltan Alaeddiniň ölüminden soňra tagt we täç bäsleşigine goşulman, Söýüt we töweregindäki beýliklerini birleşdirmegini dowam etdirdi. Aşyk Paşazada bu ýokarda aýdylanlary gysgaldyp, bolup geçenler Osman begiň döwründe bolup geçen diýip hasap edýär. Başga bir rowaýata görä, Surmeli çukur, Araz derýasynyň jülgesi ýa-da Engürü sebitindäki Garajadagyň eteklerinde ýerleşen Ärtogul Gazy we onuň tiresi Bu ýerde birnäçe wagtlap galýar we Iznik imperatory Ýannis Watastres I-e garşy söweşmek üçin Alaeddin Keýkubadyň goşunynyň hataryna goşulýar. Emma mongol hüjümleri sebäpli Keýkubad paýtagt Konýa dolanýar we Ärtogul Gada söwüti gyşlag Doman içi ýazlag edip berýär. Ogly Osman Gazy bir müň iki ýüz togsan dokuzynjy ýylda merkezi söwüt bolan Osmanly begligini gurýar. Söwütde aradan çykan Ärtogul Gazynyň ogly Osman Gazy tarapyndan gurdurylan kümmedi bardyr. Ol bir müň iki ýüz segsen birinji ýa-da bir müň iki ýüz segsen üçünji ýylda, togsan iki ýa-da togsan alty ýaşynda Bilejikde dünýeden ötdi. Ony şol ýerde jaýlapdyrlar. Ärtogrul Gazy barada ýazylan eserler Melek Akçiçek

Mustafa Akgün, Taryhyň aýnasy Ärtogul Gazy ýatly eserleri ýazypdyrlar.